Genau, an dofir welcome back zu enger neier Episod vu Pas de mal Lëtzebuergesch. No eisem kuerze Break, wou mer fort woren, also ech wor fort, du natierlech bass hei bliwwen, du hues geschafft, dozou eppes Interessantes, Ech hunn, wou ech an der Vakanz wor, eng Etüd gelies vum The Economist, déi gesot huet, wann Europa wéilt an der Welt eng méi grouss Positioun anhuelen, wéi Amerika oder wéi China, da misste se méi schaffen, wëll mer net genuch schaffen. Fir Europa misst méi schaffen? Misst méi schaffen.
Europa géingen d'Leit net genuch schaffen, se géingen ze vill Vakanzen huelen. An ech hunn dat gelies, wéi ech grad op der Plage luch. An ech fanne se hunn net Recht. Ech fannen eis Work Life Balance ass relativ ok. Jo, a forméch dat. Bon, wat se soen, ech mengen, dat ass schonn eng amerikanesch Etüd, nee? déi dat gemaach, oder wat fir eng Etüd wor et? Eng amerikanesch Etüd? Economist, dat ass englesch.
Jo, ok, mee ech muss och wëssen, datt. Amerikaner och offiziell och nëmme 5 Deeg oder 10 Deeg Congé hunn am Joer. D'Amerikaner hunn offiziell 9. Maja, dat ass jo ganz normal da, wa se soen, hei mir misste méi schaffen, well jo mir hu scho méi Congésdeeg oder si hu manner Congésdeeg. Dat heescht, et ass ganz logesch, datt mir, wa mir missten déi selwecht si wéi si, misste méi schaffen, jo. Ech fannen, si misste méi esou si wéi mir. Natierlech. Si sinn ze vill gestresst.
Kuckt, wat se an hirem Land déi ganz Zäit verbréngen. Mir hu scho esou vill Congésdeeg a mir sinn nach manner gestresst. Dat heescht. Stell der elo fir déi Leit déi dohanne schaffen. Lauschter, ech sinn am Moment net gestresst, ech kommen aus der Vakanz zréck. Ja, du ja. Ech si gutt. Du hues d'Ekonomie hei am Roulo gehalen. Gott sei Dank hu mer esou gutt Bänker wéi dech, déi ja, dat hei duerchzéien, well soss géife mer ganz ecrouléieren. Mee ja, et stëmmt ech, tout bien, ech si elo fresh rëm zréck. Wou waars de dann hin?
Mir woren Sizilien, well mer jo meeschtens an der Summer probéiere mer ëmmer iergendwou an Italien ze goen. Mat denger Frëndin? Richteg. Lescht Joer wor mer Puglia, dës Kéier Sizilien, feelt just nach Calabria. An Sizilien wor ech schonn eng Kéier wou ech kleng wor, ech mengen ech wor sou 8 Joer wou ech fir d'lescht do wor. An ech weess net méi vill ausser Vulkan kann ech mech erënneren, hunn iergend esou en extra Lift an dat wor et awer. An. Si ziele wierklech, also par rapport zu Puglia, wou mer d'lescht Joer woren, ass ganz anescht. Vill méi vallonné, also vill méi Gebierger am Fong. Och op der Küst ass de, well Puglia ass wierklech extrem flaach,
bis am, an der Mëtt am Fong, do awer och wierklech ganz liicht vallonnéiert, mä et ass virun allem flaach, extrem vill Plantatiounen, extrem vill Agriculture. Extrem vill Agriculture hues de awer och a Sizilien, mä awer vill méi eben, hues och vill méi Gréngs. Also das äh, trinkt viel méi do och nach wie Apulia okay. selber. Ähm, Plage is net grad so schéin. Jo, lo, du war waren awer vill Leit do oder wat méi Off-Season an äh, mm, ja, also, well, well August wo, wo Off-Season vu verschiedenen Commercen a so Sachen natürlich Leute, ah, cool. die do wunnen, die ginn dann och an Vakanz am okay, August, ja. well Italien Am August ass normalerweis ëmmer esou de ganze Mount off fir jiddfereen, wou wierklech vill Leit ëmmer an d'Vakanze ginn. Deemools, wou ech nach zu Mailand gelieft hu, wann s de gekuckt hues, war am August tot. Also vum éischte bis leschten August, also Dag vum August ass do. Januar, dass muss méi schaffen och. Et ginn an ganz August Italiener net schaffen. Verstanden, nee, do ass einfach, dat ass jiddfereen an der Vakanz. Dat heescht, wann s de géings am Juli dohinner goen, Zumals Enn Juli, dat ass relativ cool. Du hues manner Touristen, mee du Okay. hues nach vill méi Aktivitéiten och a Baren an Restauranten, Ah, esou dat ass flott Saachen am dann, Fong.
Äh, wat zwar nach ëmmer elo vill do ass, mee dat hues de e bëssi manner. Dat heescht, äh, dat souwisou. Äh, mee esou Saachen, déi dann och super interessant woren mat menger neier, esou elo déi nei Aarbecht, déi ech hunn, ech schaffe jo extrem vill mat europäesche Fong elo, Mhm. an et ass mer elo opgefall, dass a Sizilien extrem vill, ähm, Businesses, Ob dat elo en Hotel ass oder Agriculture, extrem vill vun deene Fonge profitéieren am Fong. Ah, dat gëtt cool. extrem vill affichéiert. Mir wore selwer am éischten Hotel, wou mer woren, zu Catania, deen ass och mat subventionéiert vun der EU am Fong. Dat Interessant. heescht, ähm, an déi profitéieren extrem vill dovunner, wat am Fong och gutt ass, well Ja, dofir ass jo do, fir eben do ze valoriséieren. An äh, wann ech dann ëmmer héieren, dass am Fong d'EU esou extrem schlecht dohinner. Gestalt gëtt an ëmmer déi ganz Bürokratie an et bréngt guer näischt d'Kritik déi ubruecht ass, well et gi vill Saachen déi kënne besser gemaach ginn, mee et gesäit een awer och op där anerer Säit, et sinn extrem vill Saachen do awer och vu Suen déi erëm zréck investéiert ginn an d'Regiounen am Fong an dass mer ebe elo, also elo passen ech e bësse méi op,
nee fir allem wéinst der Aarbecht passen ech elo e bësse méi esou op, op déi ganz aktiv.

An dee geet, ass ebe spezialiséiert am Domaine vu der Geschicht vun der Mafia. Okay.
An du mëss dann eben den Tour duerch d'Stad. Déi erklären der da sou d'Geschicht hannendru, wéi se am Fong entstan sinn, wou se, also wéi se hierkommen. Mee ass dat en Ex-Mafioso oder war dat elo een. Dat ass keen Ex-Mafioso.
Dat si Leit, déi am Fong wierklech dogéint. Oh, da ass schued dann. Jo, nee, vergiess et. Dat si Leit, déi extrem, also extrem wichteg Aarbecht am Fong maachen, well et ass jo haut nach ëmmer présent do, zwar an anerer Form wéi deemools. Well si huet eben erkläert, wéi et koum. Am Fong ass et komm, scho méga fréi am Fong, ier Italien iwwerhaapt e Land wor, also unifiéiert wor, dass se deemools, also de Süde wor am Fong an zwee opgedeelt. An dass eben dee Kingdom, dee wor eben och a Sizilien, also et wor vu Neapel am Fong, déi am Fong den Haaptzentrum woren, awer Sizilien wor dann zu enger anerer dispatcht. An do hat eben extrem vill Leit, well et eben extrem vill op der Écriture ausgestallt wor deemools an dat wor och déi gréisst Produktioun ier wierklech d'Industrie komm ass. Dat heescht mir sinn hei am 1800 nach vru 60 am Fong esou unifiéiert gi sinn. An déi éischt Maffe sinn am Fong entstan, dat sinn d'Kinneken an déi hunn ëmmer méi Afloss verluer am Fong, well extrem vill, Agriculteuren am Fong räich gi sinn oder Leit, déi extrem vill Terrainen détenéiert hunn am Fong. An déi hunn dann ëmmer méi Pouvoir kritt, fir datt am Fong d'Noblesse, also d'Aristokratie keng Muecht soll verléieren, hu se am Fong esou Banditten organiséiert, déi da sou an de Felder geschafft hunn an do fir si am Fong Onwuel gedriwwen hunn, ebe fir datt si do erëm méi Muecht solle kréien, plus Sue erëm era solle kréien. An déi hu sech da sou ëmmer méi développéiert. Bon, Italien ass duerch den unifiéiert bemol ënnert dem Garibaldi. An déi Strukture woren awer do an déi hu sech dann ëmmer méi developpéiert, ëmmer méi developpéiert an déi hu se wierklech an och strukturell hu se sech also wéi Familljebeem am Fong opgebaut. Also déi kenne mer alleguerten, déi typesch Familljen, Mafia-Familljen, déi hu sech da sou opgebaut an voilà. An dunn si se extrem, extrem staark ginn an de sechzeger Joeren. Also 1960 wore se wierklech um, um Top. An zwëschen de sechzeger Joeren an de nonzeger Joeren, zemools äh, Sizile wor do wierklech. Explosiert dann. Also dat wor wierklech heftig.
Also do, wat s du vu Geschichte gesinn hues, weess der so. Oh, hey, dir hat zu Länner wéi Dausende vun ja. Doudegen, och op Magistraten, déi se dunner geschéckt hunn. An an, an, an och Kanner, weess de, déi se da gekidnappt hunn, brutal ëmbruecht hu fir ebe Pressioun op Leit auszeléisen. Nee, dat ass.
Also ech géing jiddwerengem empfeelen, wann, wann een dohannen ass zu Palermo fir, fir dat ze maachen, well ech kennen d'Geschicht nëmme sou superficiel. Mhm. Ähm, an do bass de wierklech an d'Detail eragaangen. Déi ganz Organisatioun ass wierklech eben do fir, fir drop opmierksam ze maachen a virun allem De Fait eben ze soen vun, also deemools wor et jo purement an Extortion a Meurtre, deemools wor se wierklech also terroristesch Praktiken, also wou se wierklech Bommenuschléi gemaach hunn, Leit erschossen hunn op der Strooss. A se erklären awer och, wéi se elo deen, deen, deen Iwwergang gemaach hunn an déi nächst Etapp, wéi se, datt se vum Blue Collar an de White Collar iwwergaang sinn. Datt se méi léif sinn, soe mer esou.
Voilà, se sinn net méi léif. Méi clean.
Voilà, se gi elo an d'Politik eran, se gi elo an d'Businesses eran. wou se beantworten och schon deemols hast och schon Leit die bezuelt gi vun hinne méi sie infiltréieren dat lo wirklich extrem äh, zu Mailand soll anscheinend lo extrem viel och infiltréiert gi well do die mecht so lo gemacht gin hm, okay. an der wannste vielleicht mat groß ist ähm, so Sizilien soll jo lo die gréisst äh, hängend Bréck gemacht gin mhm, vu Messina an Calabria

Einfach fir Money, money. Bis 13 Milliarden. Jo fir wann ass et?
Si sot mer fir war wuel. Politiker ënnerwandert, bezuelt, korrupt. Jo mee bon dann ja. Wanns de am Konstruktiounsbusiness schaffs. Ja geet an geet schnell ja dass war do plus ech meng fir dat ze kontrolléieren ass et evident. Wanns de Mafioso bass an du schaffs an der Konstruktioun kriss hei ze Milliounen. Geet ganz schnell. Geet schnell. Also dofir, an dat hu se eben extrem gutt, also ech hat eng extrem gutt Guidin am Fong, déi dat och um Englesch gemaach huet, also. Ah, flott, okay. Voilà, also du kanns Italieenesch maachen, et sot mer awer, mäin Italieenesch geet do net duer, geet do net duer fir dat wierklech super ze verstoen. A seet dat um Englesch, dat ass wierklech super gemaach an dat ass wierklech eng super Organisatioun am Fong. An äh, ech géing dat wierklech recommandéieren. Dat war awer elo de leschten Dag, ier mer erëm zréckgefuer si fir, fir de Fliger ze huelen. Ja, mee flott, interessant also. Ja, dat war super interessant, also nieft nëmme Plagen déi ech schon brauchen, e bëssi Kultur, hu mer och e bëssi Kultur, e bëssi bëssi Kultur nieft Iessen a Plage, e bëssi Kultur an einfach ze wësse wou wou een dodrun ass an och fir erëm besser ze verstoe wéi d'Sociétéit am Fong dohannen och gelidden huet, awer elo nach ëmmer am Fong leit, well et ass nach ëmmer do. Du gesäis et net méi wierklech, mee du spiers et awer, wann s de e bëssi weess a e bëssi hikucks hannert d'Kulissen, da weess de, dass et einfach trauereg ass. Jo, ech menge awer déi meescht Touristen, déi dohinner ginn, ass och, wéi s de grad sees, ech meng, déi meescht gi jo dohinner fir d'Plage a esou weider an ech meng, déi meescht wëssen dat mol net oder ignoréieren einfach, well déi soen, hei. Vill ignoréieren. Wat een nach ka soen, et ginn nämlech, déi Organisatioun huet eeben och, Et ass net si, déi dat organiséiert hunn, mee et woren dräi Jonker, esou eisen Alter, vläicht nach en Tick méi jonk wéi mir elo, déi wollten eng Bar kreéieren, zu Palermo och. A fir déi Bar ze kreéieren, si se bei een Accountant gaangen, deen hinnen dann de Businessplang opgestallt huet. An deen Accountant huet eben och eng Zeil am Excel gemaach, an dat wor fir Pizzo. An Pizzo ass esou Schutzgeld. Ah, nee, éierlech? Dat heescht, du bezills, dat ass lo net terribel vill, mee genre du gëss en Deel vun dengem Benefice gëss du of, fir dass zum Beispill keen deng. Jo, sech beklaut oder deng War futti mécht oder esou eppes. Voilà, futti mécht, well soss komme se normalerweis komme se eng Kéier tocken an da soe se, jo, mir kommen, also schéine Buttek a sou, et wär schued, wann hei deng Fënster hei futti geschlo géif ginn, dofir wär gutt, wann s de eis e bëssi Sue géings ginn. Dass dat da grad gëtt. Jo, jo, a si soten dunn, nee.

well si sech do revoltéieren. Ja, okay, am Moment geschéet och näischt géint se. Ja, okay. Nee, se kréie wierklech näischt, well am Ufank huet d'Mafia dee Mouvement mega ënnerschat am Fong. Ah, natierlech. Wou si selwer gesot hunn, nee, dat ass, äh, do geschéet näischt, äh, déi, dat sinn ëmmer esou kleng Embrouillen. Mhm. Dat ass net wichteg dofir. Mee dat och nach am Fong. Dat heescht, do gesäit een och nach Butteker. fir esou Saachen. Flott, dass een dat muss am Businessplang arechnen.
Ja. nee, nee, dat wor, dat wor, ja, wéi gesot, dat, wéi gesot, dat leeft nach ëmmer mat, mä et geet mam Territoire. Mam Territoire, ja. Bon, apropos, bon. wa mer elo schwätzen iwwert Schutzgelder, Gelder, Businessplang a sou weider, ja. ech meng, dat ass och een, a Froden, ech meng, dat ass och e flotten Thema hei zu Lëtzebuerg am Moment. iwwer déi schéin Caritas-Affär. Ech mengen, déi Affär huet jo, ech mengen, net nëmme klenger, mee ganz grouss Welle geschlo. An ech mengen, déi Saach ass elo schonn, mengen ech, plus minus ee Joer hier elo. An da ass et fäerdeg. Ech mengen, da ass ëmmer interessant, driwwer ze schwätzen. An ech mengen, kéint ee mol do e puer Minutten sech Zäit huelen an, mengen ech, Do mol e bëssi driwwer schwätzen a kucken, wat geschitt ass, wéi et geschitt ass och, well et ass interessant, also, a wat nach alles wäert geschéien, mengen ech. Dat ass richteg. Also, et ass elo genau e Joer hier, also e bëssi méi wéi e Joer, vläicht e Joer an ee Mount, wou d'lescht Joer am Juli, wou dat Ganzt erauskoum, dass dee gréisste finanzielle Skandal am Fong, dee mer hei zu Lëtzebuerg haten, wat elo mol ëffentlechen Domaine ugeet, D'Caritas, déi am Fong do ass, fir Leit an Nout ze finanzéieren, ze schützen an och Projeten ausserhalb vum Land. Genau, an der Caritas gëtt dat national an international, dat ass och ganz wichteg. Voilà, fir an allem extrem vill, also am Fong vun der Kooperatioun hier ass et e extrem wichtegt Aushängeschëld fir Lëtzebuerg am Fong, well se eeben extrem vill och Projeten international ënnerstëtze finanziell virun allem. D'lescht Joer ass eebe erauskomm am Juli 2024, datt iwwer 61 Milliounen Euro bannent e puer Méint am Fong verluer gi sinn,
wëll se do
u Konte bezuelt gi sinn, haaptsächlech Bulgarien, Spuenien an ech mengen souguer Hongkong,
obwuel dat Scammere woren. Dat heescht, Caritas gouf do. Überlisted, si goufen deemools, also si hunn dat genannt, de Fake CUO Scam, am Fong, dass de Maile kriss vun engem Typ, dee sech ausgëtt als Chef vun enger Entreprise oder enger Associatioun an der Sue freet. Genau.
Normalerweis kenne mer dat ënnert dem Prince of Nigeria, esou e bëssi dee Scam, hei elo ebe just an der Roll vun engem CUO vun enger Firma. A voilà, esou hu se déi dann escroqueréiert. Also, an dat woren eben 61 Milliounen Euro, déi dann iwwer 8.200 Transaktiounen hu se déi 61 Milliounen Euro ergaunert. Jo, et ass verréckt, wann ee seet, datt esou vill Suen duerch lëtzebuergesch Banke gaange sinn a keen. Bon, ech mengen, wann Dir wëllt, kënnen mer e bësse méi an den Detail goen, mee ech wollt grad soen, datt keen et weess. Dach, ech mengen, d'Leit wossten et, well ech mengen, et ass jo eng Persoun do, déi do richteg dra wor an, ech mengen, dat aktiv mat fraudéiert huet. An dat wor jo déi Directrice financière do, déi fir d'Caritas geschafft huet. Mee wann Dir elo e bëssi dohanne geet, also ech hat elo e bësse gekuckt an u sech hat déi Directrice financière, hat hat den éischte Kontakt mat deenen am 2021 schonn. Dat heescht 2021 haten déi bulgaresch, wéi se nennen, Muls hatt scho kontaktéiert a Visite gemaach anscheinend a si hunn hatt him einfach e Mail geschriwwen a gesot, hei lauschter mir si vun enger Institutioun déi do ass fir Kanner ze hëllefen, also karikativ Saachen ze maachen a mir brauche elo, du muss eis Virementer maachen, dat ass wichteg. An de Goal am Ufank war einfach d'Confiance hunn, e bëssi vun der Directrice. Also ze soen, hei, hei maach et, ass wichteg, brauchs elo net dem CEO Bescheed ze soen, maach et also schnell, well et ass fir eng gutt, et ass fir e gudden Zweck. An esou, déi Sue gi jo fir Saachen do, fir, fir esou eng Organisatioun do ass. An esou ass dat ugaangen, dat heescht 21 war den éischte Kontakt. A wat se da gemaach hunn ass, da hu se gesot, hei maache mol e puer kleng Virementer. Wa mer esou wësse, Caritas ass eng ganz grouss Asbl, ass eng Asbl? Jo, ech mengen et ass eng Asbl. An dat heescht, wann s de Virementer méchs vu 5.000 Euro, 10.000 Euro, 20.000 Euro, ech mengen dat gesäit keen. Wann ee vu Millioune schwätzt, déi kleng Montantë gesäit een net. An wat dat da gemaach huet, ech mengen am Ufank huet dat dann déi kleng Gemeng da gemaach, muss ee wëssen, datt déi Frodeure war jo d'Sue bulgaresch Leit, déi dat jo haaptsächlech gemaach hunn, hunn immens vill Konten a Spuenien opgemaach, ech menge sou 10 Konten oder eppes, an da gesot, hei schéckt déi Suen do op dee Kont, jo well mir schaffe fir e gudden Zweck. Jo, well si d'Confiance gewonnen hunn vun der Persoun, ass d'Sat dat dat gemaach a sech ouni Froen ze stellen. Also muss een och wëssen, datt d'Sat dat gemaach huet, am Ufank mol muss ee wëssen, datt d'Sat dat gemaach huet fir en bon sens, dat heescht ouni ze mengen, datt do eppes schif ausgeet. Bon, ech mengen, muss ech mer heiansdo Froe stellen, wann s de Vehement mëss, wien hei do stécht. Mee bon, ech mengen. Ab und zu ka jo geschéien, dass een e Virement mécht an du mengs, dass fir eppes gutt ass an zum Schluss ass dat net de Fall. Bon, sou huet mol ugefaangen, dat heescht, hatt huet mol déi éischt Virementer gemaach vu puer kleng Zommen an déi sinn ouni Problem duerchgaangen. Ech meng, weder ee vu Caritas nach huet sech d'Fro gestallt. An ech meng, wann s du am Ufank keng Fro stells, da sees de, hei, komm mer ginn elo e bësse méi wäit a mer gi vun de kleng Monten mol an e méi grouss Montant. An dat ass da geschitt an 22, mengen ech, Enn 22, Ufank 23 hunn dann déi grouss Motoren ugefaangen. An jo, wat do da geschitt ass, ass, jo, haut huet dann dat weidergemaach. Et muss ee wëssen, hatt war eng Directive financière. Wat heescht dat, Directive financière? Wann s de normalerweis eng Directive financière bass, hues de e grousse Puffer an enger Entreprise, well du kanns entweder Saachen selwer alleng ënnerschreiwen, ouni eng zweet Signature, an hei war, meng ech, awer si de Fall, hat konnt villes alleng ënnerschreiwen, an anscheinend esouguer wann hat wosst, hat konnt net alleng ënnerschreiwen, huet hat gesot, hei lauschter, dat ass ganz wichteg, mee mir brauche keng zweet Signature, an dann krut hat eben dee zweete Virement, de grousse Montant, och forcéiert ouni eng zweet Signature. An dann an deem Moment muss ee soen, dat ass dann e Frot, deen hatt selwer mécht an dat ass net méi intentionnel, well hatt weess dann, hatt mécht eppes falsch. An ass do och, wou déi Leit sech, wou hatt sech mengt ni Fro gestallt huet, hatt sot dann ee Moment, ok, elo si scho säit zwee Joer dra bëssi an do war et dann all in an do huet hatt jo anscheinend och Saache gefälscht, Pabeieren gelöscht a sou weider. Muss awer och soen déi Fro duerewwer ganz schlaff well si hunn och Dokumenter gefälscht an him dann déi Confiance ginn a bewisen hei lauschter wat mir maachen et sinn fir gutt Saachen an hatt leider wor e bëssi naiv an ier datt dann geschitt ass datt dann eben.
Jo dozou e puer Saachen ze reagéieren. Also Extrem naiv vu senger Säit natierlech, fir do jo haut eranzekommen. Natierlech, mir kënnen natierlech soen, dass déi, déi Fraude am Fong, also déi, déi Fraude maachen, professionell natierlech agéieren. Ech mengen, dat ass, dat ass hiren, dat ass hire Beruff, kann ee jo esou soen. Dat heescht, et wonnert elo keen, dass déi wierklech op engem héijen Niveau do agéieren. Fir mech ass et einfach als Laien, also ech schaffe jo net an der Finanz am Fong selwer, mee fir mech ass et einfach onverständlech, wéi s de, du kanns dech jo, am Ufank ka jo mol eppes geschéien, mee iergendwann muss jo awer do verschidde Kontrollorganer agräifen am Fong, fir dat wierklech ze kontrolléieren, wou dat, wéi dat wierklech geet. Also, wie sinn do fir mech, Déi Certificats de justification am Fong, fir dass de déi Sue gëss un déi Firma, un déi s de alles iwwerweis am Fong. Do muss se jo, am Fong muss do iergend e Qualitéitskontroll misst jo am Fong do sinn. Jo, nee, well hatt konnt jo alles selwer ënnerschreiwen, dofir war déi Kontroll jo net do. Jo, mee wéi kann dat sinn? Also dat ass schonn deen éischte Punkt. Dat ass deen éischte Punkt, wéi kann, wéi kann do keng gréisser Kontroll. Dat war eng intern Faille, dat, dat war eng intern Faille. An dann nach muss ech soen, hatt huet jo, wann, huet hatt jo heiansdo déi zweet Signature jo. Sinon wat gefälscht huet oder einfach gesot huet, hei lauschtert, mir brauche keng zwee Signatures. An dat ass jo wouer. Dat heescht, hatt huet do aktiv, wéi soen ech jo, hatt huet och aktiv do matgemaach fir ze soen, hei lauschtert, mir brauche keng zwee, hatt wosst jo, datt do eng zwee Signature gebraucht ass a gesot huet, nee, mir brauchen se net. An ech menge wann s de awer Directive financière bass, ech mengen, deet mer leed, da mëss de esou Saachen net maachen. Natierlech net, mee fir mech beweist dat, datt de System do eng extrem, extrem fragile wor an eng Fai hat, déi ausgenotzt ginn ass. Well dat kann net un enger eenzescher Persoun, fir mech kann dat net un enger hänken, wann een iwwert eng gewëssene Montant op d'mannst schwätzt. Also wann et elo wierklech kleng Montant sinn, kann een nach soen, okay, à la limite kann een dat nach akzeptéieren. Mee iergendwann eng Kéier, an zemools an der vill klenger zum Beispill, awer och ëmmer erëm op déi selwechten zum Beispill dierfe goen, iergendwou mussen do eng Kéier esou Alarmsignaler ugoen an datt een do och gesäit, hei do ass iergendwéi Mouvementer ënnerwee, déi net normal sinn. Do muss een, do mussen der d'Kontrollen fir mech, also Qualitéitskontrolle missten do automatesch asprangen. Zumools well déi Faille ass jo extra dofir do, fir vun enger Persoun ze profitéieren, déi dann naiv ass, déi sech der Responsabilitéit da vläicht och net bewosst wor oder falsch handelt. Ech menge si huet et souguer gesot, an elo fänkt et scho bal u ridicule ze ginn, dass Si beschëllegt, also si seet jo, si wär selwer Victime gewiescht vu Manipulatioun. Awer si sot jo, si wär manipuléiert gi vun enger Voyante. Vun enger Voyante. Also wann s du, wann s du dech wëlls bei mir esou verteidegen, fir ze soen, dass du vun enger Hellseherin manipuléiert ginn ass, fir deene Suen iergendwéi ze ginn, wëlls de an enger Moment de faiblesse wors oder esou. Sorry, dat rechtfertegt fir mech kee Meter Reaktioun. dann bass de net, da hues de déi Plaze verdengt als Directrice financière fir eng esou eng grouss Entreprise, deem erleet dann da maach eppes aneschtes, mee net dat doten. An da muss een nach soen, ok, schéin a gutt, well dat ass jo och dat wat wichteg ass bei dëser Affaire, komm mer soen, ok, hatt gouf vun enger Hellseherin manipuléiert, fein, mee dono huet hatt souguer jo Dokumenter ge. Detouréiert, also hatt huet jo Saachen afank. Hatt huet jo selwer proaktiv dono dru geschafft, fir alles ze maachen, datt dat net sou erauskommen. An anscheinend krut dat jo anscheinend och puer, mee dat muss, dat sinn jo Organ ze analyséieren, och e puer Kommissioune vun deene Leit, well dat mat hinne gehollef huet. Dat heescht, wann s de déi Saach scho méchs, da bass s de jo automatesch derbäi, mat oder ouni Hellseherin. Dat heescht. Merci. An deem Aspect ass déi Persoun fir mech op alle Fall, muss mer kucken, wat elo eraus wäert kommen, méi honnertprozenteg schëlleg, soe mer esou.
Also. Also muss ee soen, d'Enquête, déi leeft nach ëmmer. Déi leeft nach ëmmer. Déi ass d'lescht Joer lancéiert ginn. Déi leeft nach ëmmer. Mir mussen elo, also mir kënnen elo just dat hei op den Dësch leeën, wat mer, wat mer wëssen, wat d'Fakte schonn um Dësch sinn. Alles anescht ass reng Spekulatioun natierlech. An do muss mer elo waarden, wat an der Enquête natierlech, an der juristescher Enquête natierlech erauskënnt. Well et gouf eben déi juristesch Enquête, An da gouf awer och op der anerer Säit déi politesch Enquête gemaach. An zwar déi politesch Enquête, also éischtens emol wor et jo scho mol eng Blamage, datt se iwwerhaapt virkënnt an engem, an enger Associatioun, déi am Fong jo public ass, déi vum Staat jo praktesch gedroe gëtt. An do huet sech dann d'lescht Joer, am leschte Summer huet dann jo och d'Politik dozou ausgeruff, d'Regierung huet sech ausgeruff, déi Spezialkommissioun, wéi se dat genannt, an d'Liewen ze ruffen, fir der Saach op, de Grond ze goen, fir ze erauszefannen, wat ass hei falsch gelaf. Also si wollte selwer d'Enquête. Si wollte jo. Dat ass jo normal ass. Voilà. Natierlech, fir esou eng grouss, fir esou eng Zomm ass et ganz normal, datt esou eppes erauskënnt. Jo. Also an och debattéiert gëtt. Dat ass richteg. Also dat soll debattéiert ginn. Do muss een natierlech och der, der Chamber da d'Moyene ginn, fir ze kucken, wat, wat ass hei geschitt, wéi koum et dozou. Mee dat ass och, well an och net, och well Leit, weess de, gi jo privat, also maache jo Donen a sou weider. Ma jo. Dofir ass et wichteg, datt d'Leit awer da kënnen erkläert ginn. Ech si ganz dobäi.
wat geschitt ass a wisou et geschitt ass. Déi huet misse kommen, déi Spezialkommissioun huet misse kommen an déi koum och. Déi gouf dann am Oktober 24, meng ech, op d'Bee gestallt, offiziell. An d'Zil wor ganz kloer, do erauszefannen, wat ass hei schifgaang an dann och herno e Rapport ze maache mat Recommandatioune fir datt een dat an Zukunft kéint besser geréieren. Et muss ee wëssen, datt dat deemools presidéiert wor vum Charel Weydert vun der csv. Ah, d'Rapportrice Frau Taina Bofferding vun der mm. vun LSAP. Okay. So. Mir gesot, die, die Kommission muss kommen, dat ass richtig muss en der Saach op der Grund goen an Schmenge do kann den, du muss en d'accord sinn, du kann den enger aner Meinung hunn, wët muss e versto wie mhm. du zou kommen. So. Lo gëtt die Kommission. Die Kommission huet awer praktesch keng Instrumenter a keng Moyene fir iwwerhaapt wierklech erauszefannen, wat et gaang ass. Well wat krute se gesot? Se konnten, also hir eenzeg Moyen, déi se hate wor d'Leit anzelueden, Acteuren, Leit déi mat bedeelegt woren, an hinne Froen ze stellen. Sou. Dat wor et. Se konnte se invitéieren. Se hunn net misse kommen. Dat heescht, wann s de net wolls, kënns de einfach net. A ganz wichteg, du muss net ënner Eed aussoen. Okay, dat heescht, du kanns soe wat s de wëlls. Dat heescht, du kanns goen an du kanns soe wat s de wëlls. An ech mengen, dat féiert dozou, datt s de verschidden Aussoen hues, deenen s de keng Glafwierdegkeet kanns schenken. A ganz oft kanns de och, wa verschidde Widderspréch vun engem Acteur op deen aneren entstinn, da kanns de, se hate keng, se hate keng Moyen, fir do méi déif da sichen ze goen. Dat heescht, wann deen een A gesot huet, deen anere seet B, da wore se, voilà, esou zwee Meenungen a weider konns de do, dorobber näischt maachen. An dat ass am Fong schued, well dat heescht, Dat wor am Fong, dat wor am Fong fir näischt gutt an deem Sënn dann. Dat heescht, du konns, du konns net soen, mir ginn der Saach op de Gronn, wann s de hinnen net d'Tools an d'Instrumenter gëss, Jo, mee fir ass net iwwerhaapt op de dann Gronn an ze der goen. CSSF dann méi ana-, well d'CSSF ass jo also Regulateur, ass net un ech, un hir Aarbecht, ganz Analyse ze maachen An da mat de politeschen Acteuren driwwer ze schwätzen. Jo, mee da solls de net eng Spezialkommissioun vun der Chamber aberuffen, wou s de dann lauter Politiker drasëtzt, déi da mat den anere schwätzen, wou deen ee seet, wat e wëll. Oder ka sinn, si hu geduecht, datt wa se dat géife maachen, géifen dann Leit, déi implizéiert sinn, Als géifen zouginn vläicht, also hei gi mir un dat an dat. Jo, mee wéi naiv muss de sinn, fir datt, wann s du eppes falsch gemaach hues, zum Beispill d'Spuerkeess gouf invitéiert, ass och komm, huet hinnen d'Saache gesot, okay, zu deem Moment, wou se invitéiert wor, wor der Spuerkeess scho kloer, datt se vun der CSSF eng Strof géife kréie vu fënnef Milliounen Euro oder bal fënnef Milliounen Euro. Dat huet et der Kommissioun net gesot. Bis et du bemol elo vru puer Méint erauskomm ass, datt se déi Strof offiziell elo krut hunn. Dat heescht, d'Kommissioun ass am Fong iwwer d'Press gewuer ginn, datt d'Spuerkeess am Fong e Feeler gemaach huet, soss hätte se d'Strof net kritt. An hinne sote se, dat ass alles ok. Dat ass alles ok gelaf. Do, nee, an do muss een awer da soen, d'Spuerkeess ass honnert Prozent Etat. Ja, 100 Prozent. 100 Prozent Etat. Ne, kee Pri wann s de nach privat bass, kéints nach soen, okay, weess de wat, Ja, ja, muss ech der dat- Chamber éierlech Äntwerte ginn, wann Mhm. Spuerkeess ass 100 Prozent Etat. Dat heescht, se ginn dohinner a se- se gi bewosst net déi ganz Wourecht op den Dësch. Ech stelle mer do d'Fro, jiddwereen ass jo sécher, huet sech sécher mat Juriste beroden, ier s de an déi Gespréicher Du eragaan ass. gees mat Juristen hin och. Esou, lo muss een awer och d'Fro stellen, huet d'Spuerkeess mat iergendengem aus der Regierung geschwat, dee hinne gesot huet, Lauschter, wann s de net spezifesch op déi Saach ugeschwat gëss, dann äntwer net. Äntwer net. So hinne just dat, wat s du wëlls soen a léger Réponsen. Jo, mee et ass och, ech mengen. Well, sorry.
Nee, nee, ech verstinn, wat s de sees, mee. Wann eng Spuerkeess net der Chamber. Ja, déi han staatlech ass. Ech schonn, also ech selwer am Fong do d'Wourecht dohinner seet an hinnen d'Méiglechkeet gëtt, fir dat wierklech seriö opzeschaffen, dann kannst dat Ganzt vergiessen. Jo, mee ech mengen, d'Spuerkeess huet dann och, ech weess, och seng Reputatioun villäicht. Also dofir soen se, okay, mir kënnen elo net alles soen, well wat dann ëffentlech ass, wéi solle mer dat soen? An jo, ech mengen, wéi s de sees, soubal déi Amende do komm ass vun déi véier oder fënnf Milliounen Euro, déi se kruten, ech mengen, dee Moment hu se jo, kënne se näischt maachen an da musse se jo soen. Mee soulaang keen weess, Ech mengen, si wäerte sech jo schützen, wéi, ech mengen datselwecht, ech mengen jiddwereen, also wéi s de sees, si hunn net ënner Eed geschwat, dat heescht, si mussen net äntwerten éischtens, a wa se äntwerten, kënne se nach soe wat se wëllen, dat heescht, an do ass de Beweis, also wisou sollen se hir Reputatioun elo schonn méi verschlechteren, wéi wann, dat ass, ech verstinn hir Positioun awer vun der Spuerkeess och, well. Ech verstinn se, wann et eng, wann et eng privat Bank gewiescht wär. Wann s du eng öffentlech Entitéit bass an du muss der öffentlecher Entitéit, jo, mee dann muss d'Regierung do aschreiten a soen, nee, elo muss de Kaarten op den Dësch leeën. A kann och sinn, dass si vläicht gesot hunn, mir hunn näischt falsch gemaach. Vläicht hu se bis dunn ëmmer gemengt, dass wat, wat alles do geschitt ass, ass net hire Feeler. Jo, se mussen awer da kommunizéieren, dass d'CSSF, also den CSSF, kloer seet, ech menge mir hunn eng, du hues dat falsch gemaach, well du kriss eng Strof. Oder se krute vläicht vun der CSSF gesot, mir dierfen net. Dir dierft nach net kengem soen oder sou eppes? Well ech just soen, wéi dat intern bei hinne geet. Ech gleewen dat net. Also, Mee jo, et ass komesch. Dat ass just fir duerzestellen, déi Kommissioun sou schéin huet net vill bruecht. Also no engem Joer weess de nach ëmmer net vill méi wéi, also ech hunn näischt erausfonnt. Mir wëssen alles. Wat elo an den Noriichte steet, wësse mir genau esou vill wéi d'Kommissioun am Fong.
D'Kommissioun sot näischt. Se sot, nee, de Rapport, dee se gemaach huet, ok, well si hu jo och déi zwielef Recommandatioune gemaach, fir datt een dat. Dat ass ok. Mee fir der Saach op de Fong ze goen, huet guer näischt bruecht. Also hiert Zil, wat se am Fong ausgeruff haten, hu se a kenger Hinsicht, a kenger Hinsicht gemaach. Well alles, wat s de weess, ass vum investigative Journalismus am Fong. Dat ass alles, wou s de weess, d'Kommissioun huet näischt keng nei keng eng nei Element am Fong op si Moien net wéi sollen se dat rausfannen voilà Mëttelen jo net ja also dofir muss ech soe wat wor de Sënn dovunner wat wor de Sënn wéi vill vläicht scho schéin ausgesinn oder vläicht dem Public ze soen hei mir sinn hannendrun mir wëllen och rausfannen wat geschitt ass also weess de och dem Public ze rassurieren ja mee wann s de ee Schrëtt méi weit gehst ja jo mee wann de Pu Schlëmmes ass geschitt mee mir si hannendrun ja ok mee wann s de dem Public da sees ok mee mir sinn hannendrun a wann de Public dann den Effort mécht fir ee Meter méi wäit ze goen fir ze kucken wat koum da elo dobäi raus. Pustekuchen, ne? Jo, mee dofir kënnen si och näischt, wann déi aner net matspillen, weess de. Jo, mee okay, mee dann däerfs de net eng speziell Kommissioun maachen, mee da muss de eng Enquêtëkommissioun maachen, wou s de hinnen aner Instrumenter gëss, fir seriö dorun ze goen. Mee vläicht sinn si och dovunner ausgaangen, datt déi Leit géifen, wéi s de gesot, géifen op sinn an alles géife soen. Da bass de genau esou naiv wéi deng Finanzdirektesch vun der Caritas. Jo, dat ka sinn, jo.
Ka sinn, wësse mer net. Nee, dat ass net besser wéi dat. Mee op alle Fall, also de Schlussrapport, wéi gesot, deen ass am Juli erauskomm, mat 12 klore, konkrete Recommandatiounen. Et geet do einfach, also ech ziele se net all guer op, mee dass esou eng besser Kontrollmechanismus vun ONGen, Professionaliséierung vun der Comptabilitéit an der Gestioun an Moderniséierung vun der Relatioun Staat an ONG. Also 12, also normal, also déi woren och gutt. An do ass dann och zum, zu engem Debat am Fong komm. Also muss ee wëssen, déi, dee Rapport an déi 12 Recommandatiounen, déi goufen an der Spezialkommissioun unanime votéiert, ugeholl. Do si se an d'Chamber komm. An elo gouf et zwee Votten. Also, nach eng Kéier, D'Spezialkommissioun ass eben opgestallt vu Memberen aus all de Parteien, also d'Oppositiounsparteien an d'Regierungsparteien.
A jiddwereen huet se, huet d'Recommandatiounen ugeholl, unanime. Da geet een awer an d'Chamber a mécht een zwou Motiounen, net eng. Eng Motioun vum President ebe vun der Kommissioun, vum Charel Weiler, an eng vum Taina Bofferding, déi dann d'Oppositioun representéiert huet, wou 6 Punkte méi drop sinn. Dat heescht, et sinn der 12 unanime ugeholl ginn. An dann hunn d'Regierungsparteien, ënnert anerem da vum, also hei representéiert vum Charel Weiler a vum Carole Hartmann, hunn dann 6 Punkte erausgeholl aus deenen 12. fir dann hir Motioun do ofzestëmmen iwwer sechs Punkten. Déi zwee hunn awer déi zwielef Punkten ugeholl an der Spezialkommissioun.
An der Chamber hu se der nëmme sechs presentéiert. Wou ech och soen, why? Ass dat nëmme Muechtspill? Fir ze weisen, hei kuckt, mir sinn awer déi an der Regierung, mir hunn awer. An déi aner sechs sinn net wichteg, oder? Jo, firwat hëls de se dann un? Firwat hëls de se dann un an der Spezialkommissioun an dann hëls de se ewech, wann s de an d'Chamber gees? Dat ass erëm de politesche Spiller. Se wor elo soft, ha. Et wor elo keng hardcore Recommandatioun, dass de sees, an engem Joer muss elo déi ganze Buttek stoe vun oder erëm nei opgestallt ginn. Dat wor esou, kënne mer à moyen bis long terme dru schaffen, dass een dat kann histellen? Also, et ass näischt elo. wou schlecht gewiescht wär. Ech froe mech och, ob do net erëm. Mir hu jo net gesot, wisou se net déi aner 6 Bureauen ofgeschaaft hunn, keng Motioun, näischt. Mä nee, d'Motioun ass jo einfach esou gestëmmt ginn. Ok, dat heescht.
Dat heescht, csv an DP wielen dat einfach majoritär erëm erof a fäerdeg. LSAP a sou weider, dunn hu gesot, ok, mir sinn e bëssi enttäuscht, datt déi aner 6. Okay. Wat wëlls de maachen?
Voll, dat ass jo einfach d'Spillche vu Majoritéit a Minoritéit. Weess de, si kommen einfach dohinner a si presentéieren einfach hiert, loosse bewosst sechs Recommandatioune raus. Ech weess just net firwat. Ech weess net firwat, ausser fir hinnen ze weisen, hei, à la fin de journée hu mir nach ëmmer, si mir nach ëm e längeren Hiewel a mir hunn nach ëmmer ze soen. Wat ech am Fong net verstinn.
Nee, dass war dat ass bëssi komesch. A wat nach, wat nach méi strange ass, an deenen, eng vun deene Recommandatiounen, déi se erausgeholl hunn, geet et ëm eng, dass eng staatlech Assurance agefouert gëtt fir, fir benevole Administrateuren am Fong, fir d'Associatioun ab enger gewëssener Gréisst, dass et do eng staatlech Assurance am Fong géif ginn. An dat wor am Wahlprogramm vun der DP.

Dat ass keng Lintlist, dat geet dann, an datt dat e bëssi schued ass dann, jo, wa se Saache gewielt hu scho virdrun, wisou déi se dann elo net erëm akzeptéieren? Mee da muss se si wëssen an si hunn, ech meng, hir Grënn hannendrun.
An da solle se sech vrun d'Kamera stellen a se soen. Ech waarde bis haut nach, an datt d'Oppositioun net all Dag verlaangt, all Dag misste si am Fong vrun der Kamera stoen a soen, mir wëlle wësse firwat. Mir wëlle wëssen, éischtens, firwat mer eng Spezialkommissioun haten, déi am Fong guer keng Moyen hat, fir iergendeppes seriö erauszefannen, déi keng Instrumenter hat, fir där Saach op de Grond ze goen, firwat mer solle Recommandatiounen maachen, wou da jiddweree se unhëlt an dann spéiderhin da sechs ewechhëlt an dann awer esou votéiert. An nach en drëtte Punkt, deen extrem wichteg ass, Firwat gouf et, et goufen zwee Avis juridiquen, déi ausgeschriwwen goufen, An zwar wor dat, deemools gouf nach d'Fro gestallt, ob de Staat der Caritas Sue kéint ginn. Dat wor dann eeben d'lescht Joer am Summer, wou dann erauskoum, voilà, dass do 31 Milliounen feelen, fir d'Caritas z'ënnerstëtzen. Ob de Staat der Caritas kéint Sue ginn oder ob déi direkt géifen un d'Banken iwwergoen, dass do de Risk géif bestoen, dass d'Suen am Fong net kéinte bei der Caritas bleiwen, mee op d'Banke ginn. Voilà. An do gëtt et anscheinend zwee Avis juridiques, déi geschriwwe goufen, déi awer geheim sinn. Dat heescht. D'Chamber ka se consultéieren, awer nëmme consultéieren. Se kënne se net mat heem huelen, se kënnen net drop schaffen. Firwat ass dat geheim? A wann eppes Geheimes dran ass, da schwäerz et einfach. Ja, gutt Fro. An dann, an da gëss de dat an d'Ëffentlechkeet. Also och do, och do, datt do eng Oppositioun net méi dohannert geet, verstinn ech och net, well dat ass, dat ass esou eng Vertuscherei einfach. Jo, dat ass komesch, dass dat net op d'Muels, wann eng Avis juridique ass, dann ass dat jo eppes, wat jo diskutéiert gouf. Dat ass jo och fir déi nächst, wann eng Jurisprudenz, wann dat muer erëm eng Kéier geschitt, da mussen se jo, d'Leit musse jo wësse wat se jo maachen an net cas par cas.
Ech, ech verstinn, ech verstinn déi Approche einfach net, well deemools wor jo nach d'Fro, wéi de Ganze rauskomm ass, bis September, wat geschitt mat der Caritas, ka se weider bestoen oder net? An am September ass jo du erauskomm, datt d'Suen fort woren, also et wor näischt méi do. An do wor jo d'Fro, kann ee se retten oder kann ee se net retten? Do wär dir Avien extrem wichteg gewiescht, fir erauszefannen, wou steet ee juristesch oder och finanziell, fir do eppes ze maachen. Voilà, et konnt een näischt wierklech mat deenen Avien ufänken. An et huet een einfach d'Gefill kritt, datt een am Fong vun der Regierung op d'mannst déi Caritas net wéilt. retten. A vläicht nach déi zwee Avisen op dës de also opposéiert, dat heescht een huet gesot, hei déi kënnen et maachen, den anere huet gesot, vläicht déi kënnen et net maachen an dann, jo, dann hues du jo den Dilemma, datt s de sees, wat dierfe mer elo maachen, wat dierfe mer elo net maachen.
Dat ass einfach komesch, well op der enger Säit D'Caritas selwer ass jo, d'Caritas als Entitéit ass jo net gerett ginn, mee déi Servicer, déi se jo awer provided, déi hu jo missen oprecht gehal ginn. Well wann s de, wann s de elo einfach dovun ausgees, am September, d'Sue sinn ausgaang d'lescht Joer, wann dat Ganzt abrécht, dat heescht och hei am Land, d'Caritas suergt jo dofir, dass och Dausende vu Flüchtlingen, déi an Heemer sinn, jo och Betreiung kréien a sou, dat wär alles futsch gaang. A virun allem d'Aushängeschëld eeben a Projeten, Kooperatioun eeben am international, dat wär jo alles mort gewiescht. Also dat wär jo e Super-GAU am Fong och fir d'Aushängeschëld vu Lëtzebuerg gewiescht an der Kooperatioun international. Dat heescht, ech verstinn net, ok, menger Meenung no wollt een déi Caritas fale loossen, dat huet ee jo dunn direkt déi aner Société kréiert, d'Toute Hëllef um Terrain. Hëllef um Terrain, genau. Voilà. An och do wier déi Kreatioun, also déi ass och iwwer Luucht komm, well am Fong gouf gesot, wann d'Regierung seet, oder de Premier an deem Fall seet, dat ass elo Chefsaach fir déi ze kreéieren, Da muss ee verstoen, ok, da gëtt hie sech do méi dat als seng eegen Hand ze huelen, dat eben och ze man. Mee et ass awer erauskomm, datt extrem vill vun deene Geldgeber, déi do sinn, Leit sinn, déi hie kennt an déi mat hinne privat scho ganz laang zesummeschafft. Esou, da ginn et awer och aner Berichter vu Journalisten a sou, déi soen, datt am Fong alles de Premier näischt gemaach huet an datt en déi ganz Aufgab einfach engem pensionéierte Réviseur d'entreprise ginn huet, de Christian Billon. An hien op alle Fall huet dann ebe misse kucke ganz eleng Geldgeber ze fanne fir alles, déi ganz Servicer am Fong kënnen ze regléieren. Also entweder huet se zwou Situatiounen, déi egal wéi schlecht ausgesinn fir d'Regierung. Op der enger Säit sees de, ech këmmere mech net drëms an dann gees de de Risk, datt einfach alles d'Bar ofgeet, well s dech net drëms këmmers. Oder du këmmers dech dach mat drëm an da muss de awer a Kontakt gesat gi mat Leit, wou s anscheinend du kenns an déi finanziell elo déi Servicer ugeholl hunn, wou dann och esou ass, As du e Conflit d'intérêt oder net? Weess net. Nee, Elo ass net glécklech. Nee, dass Situatioun ass souso net glécklech. Also dat ass bon, wat awer gutt ass, se hunn awer nach den Hutt kréie, dat ass awer muss och soen, dass net dass se. Mee se hu missen.
Jo, jo, se hu missen, dofir soen ech jo awer, weess de, an et ass wéi s de sees, ech mengen d'Caritas hat scho eng schlecht Reputatioun, dat heescht, ech mengen dass dat och wat se wollte e bëssi maachen, se wollten eben nei ufänken an nëmme déi déi schlecht Reputatioun hu fir d'Caritas, wat ech och verstinn, wann s de muer, wann d'ganz Welt muer weess, okay, d'Caritas huet 60 Milliounen verschwent. Jo.
An dann muss awer nach weider mat Caritas, dat ass awer schwéier, weess de, dat ass awer net, an da stellt sech jo vill Froen duerno, weess de. Dofir, ech menge si missten eng nei Entitéit kréieren, wat si och gemaach hunn zum Gléck, an déi jo am Moment, jo wéi gesot, hutt Hëllef um Terrain, a ech menge si krute awer och Hëllef vum Staat, nees, ech menge si krute jo 5 Milliounen oder esou eppes. Natierlech krute se Hëllef vum Staat, dofir, dofir ass jo déi ganz Fro firwat am Fong Ech mengen einfach, d'wor gewollt, dass d'Caritas soll ënnergoen an datt eppes Neies soll entstoen. Ja, ja, dat ass. Ech mengen, dat wor einfach, dat wor einfach de Sënn hannendrun.
Ja, bei erëm bei Null ufänken. Bon, net genau bei Null ufänken, well se hat jo scho Projet am Gaang an esou weider. Jo. Mee einfach, jo, de Numm Caritas vergiessen.
Genau dat.
An dann, well wéi gesot, dat huet jo vill Welle geschloen. An dann stellen ech mer awer d'Fro,
Wann d'Caritas eng Bank gewiescht wär, Wär déi Bank ënnergaang oder hätt een déi Bank hei a Lëtzebuerg gerett? Dat hänkt of vun der Bank.
Wär et eng grouss systemesch Bank, dann, ech menge schonn. An da muss een och wëssen, gitt, wann et eng Bank gewiescht hätt, ganz anescht, dann ass d'Zentralbank spillt mat, all déi Acteure spille jo mat. Ech mengen, dat ass hei jo net de Fall. Also, ech mengen, du kanns dat net mat enger Bank vergläichen, well, wéi gesot, eng Bank ass, wéi gesot, éischt, wann et eng systemesch Bank ass, dat heescht fir d'Ekonomie ganz wichteg. Dann, ech mengen dann, wéi gesot, da kënn d'Zentralbank mat an d'Spill, komme ganz vill aner Acteure mat an d'Spill an dann iwwerlees de och anescht. A wéi gesot, dat ass eng Fro, ech mengen, dat kanns net vergläichen, d'Caritas wéi eng Bank. Dat ass. Nee, ech soen net, ech wëll et vergläichen, mee ech soen einfach esou, wou sinn d'Prioritéiten? Ech gleewe schonn, datt, ech gleewe schonn, datt et, mir gesinn et vun der Regierung net, alles, wat esou e bëssi méi sozial ass, gëtt e bëssi ëmmer esou zweetrangeg behandelt. Et ass ëmmer esou e bëssi Business first. An de Rescht kënn esou hannendrun am Fong. Jo, jo, nee, verstinn ech. Mee bon, muss een awer och emol soen, wéi gesot, d'Caritas fort, si lo gutt gemaach. Dat heescht, si hunn awer net gesot, hei, elo ass ganz fäerdeg, maacht guer näischt méi. Nee, d'Servicer si behale bliwwen, dat ass dat Wichtegst. Dat ass dat, wou ech soen, do sinn déi gutt Saache gesinn. Mee wéi gesot, déi Fro, wier et eng Bank gewiescht, hätt en et gerett. Ech mengen déi Fro kann sech net richteg stellen, well dat fir mech zwou Saache sinn. Du vergläichs eng Apple mat enger Bier dee Moment. Ech soen, déi kann ee stellen, an ech mengen, jo, se hätten et gemaach. Voilà, do hues de meng Meenung. Mee bon, dat ass eng aner Saach. Ech mengen, wat mer am Resumé hei kënne festhalen, extrem vill Naivitéit op allen Niveauen, extrem vill Inkompetenz och op ganz villen Niveauen, wat op héije Positiounen ass. Savage war dat, ja. Wéi déi Hutt kreéiert gouf, anscheinend héich Beamten am Fong vun der Caritas wosste mol net Bescheed, dass déi Hutt kreéiert ah, ja. géif ginn, bis se iwwerhaapt mol bimol do wor. Okay. Dat wor komplette Chaos an vun Ufank bis zum Schluss wor äh, Chaos, äh, näicht ass fix korrekt ofgelaf. Äh, an de Schengen do musste extrem vill Lektiounen zéien aus dem alles wat do geschitt ass, fir dass dat do wann ech gift net méi. an zwar och wat soll geschéien. Ja, ech mengen dat hunn se awer gemaach. Ech mengen, ech hoffen, mol kucken, mol kucken, mol kucken, mol kucken, also d'Zäit wäert et soen, wann et besser ginn ass oder net. Si jo awer professionell Leit, he, also mir si jo net gewielt fir näischt. Dat heescht, se solle scho wësse wéi dat rullt, mee voilà. Mee op alle Fall, wat nach muss soen ass, dat heescht Affaires an Ganzheet, ech mengen, Jugementer kommen englech nächst Joer oder iwwernächst Joer, dat heescht, ech mengen, dat ass eng Geschicht, déi mer, déi nach e bëssi wäert daueren. An déi wäert sech zéien.
Mee jo, wa mer dat, wa mer mol kucken, wat da geschitt. Also éischtens muss mer wëssen, wat mat der Directive financière do geschitt, also wat fir eng Peinen hatt kritt. Wéi gesot, ob do Charlatan war oder net, ech mengen, hatt hat do mat dra, hat do, war wou mat dran. Dat heescht, also nach kucke vläicht, ob se kënne Suen zréckkréien. Bon, anscheinend net, well déi Sue si scho laangs fort. Dat heescht, déi Sue si fort. An d'Fro ass dann och, ob Caritas elo wäert eng Plainte maachen géint d'Banken. Jo, mol kucken. Ah, dat muss mer och mol kucken, bon, ob dat klappt oder net. Bon, ech gi méi dovunner aus net, well ech mengen, d'Bank hunn och nëmmen agiert um Numm vum der Caritas. Dat heescht, an dass och do, mee bon, mol kucken, wat do wäert erauskommen. Dat gesäit net gutt aus. An da misst een hoffen, vläch hat d'Caritas eng Assurance, wéi s de sees, virdrun, a vläch kann d'Assurance do och e bëssi weiderhëllefen an um mannst vläch e puer Suen zeréckginn. Mee do nach eng Kéier, eng Assurance, ech mengen, hat dass déi Acquisition ancienne, déi d'Paiementer gemaach huet, dat heescht Assurance ka soen, hei lauschtert, dass ee vun Ären Employéen, déi dat gemaach huet, dass net een aneren, deen an Ärem Sise erakomm ass, dat gemaach huet. Dat ass einfach de Problem, dass déi Finanz direkt do sto einfach alles ofgeseent huet. Dat ass feig, ne? Also feig, ja bon, also wéi gesot. Schued, dat ass schued, ja. Inkompetenz, mee bon.
Mee jo, wéi gesot, dat ass leider déi Affaire Caritas. Dat mol, dat mol dozou.
An ech mengen, dat wäert nach laang no resonéieren. Ech mengen, war och eng Lektioun fir jiddwereen. Ech mengen, dat war eng richteg ellen Lektioun. Mee bon, mol kucken, wat elo an den nächste Jore geschitt, also mat anere ASBLen, mat aneren Associatiounen, mat anere Reglementer fir d'Banken och. Well ech mengen, d'Banke wäerten och sech, meng ech, elo nei entwéckele villäicht a sech nach aner Froe stellen. An jo, war, wor net einfach, soe mer esou. Also.
Mee bon, mer kucken. Mol kucken, wéi s de sees.
Apropos Lektioun, d'FLF krut eng Lektioun, De Gerson gouf endlech aus dem Kader gestrach.
Ja, dat ass och wouer.
Fort. De Gerson ass fort. Kucke wéi laang nach. An de Trainer ass och fort.
Ech menge, vu que dass den Trainer elo och fort ass, mengen ech, bleift de Gerson och fort.
Korrekt, a menger Meenung no. Jo, Luc Holtz sollt, krut säi Kontrakt net verlängert, wor nach bis zum Enn vum Joer gelaf. Ja genau, war Enn bis Joer.
En hat nach grouss ugekënnegt, dass en d'Qualifikatioune nach matmécht an dann da géif fortgoen. Huet awer elo eng aner sportlech Opportunitéit fonnt bei iergend engem Drëttliga-Club. Fro mech net den Numm.
Fro mech, jo an Däitschland, mee fro mech net den Numm. Eppes wéi Waldkruz, Brück, iergend esou eppes, keng Anung. Nee, mee dat ass gutt fir hien.
Gutt fir hien. Ech si frou.
Also wéi gesot, hien huet mat Lëtzebuerg och vill Guddes gemaach. Also wéi gesot.

Wéini wäre mir jeemools Drëtte ginn? Mir woren ëmmer Leschten, mee hu gekuckt, schéisse mer iwwerhaapt e Gol oder net. Leschte mat minus 10 Goldifferenz an wann dat duergaangen ass, wann dat duergaangen ass, hal op. Nee, also wierklech d'Evolutioun, also d'sportlech d'Evolutioun vun der Nationalekipp ass wierklech sensationell. Wou mir nach fréier gesot hunn, da hu mir gär gesot, oh do kéinte mir matspillen. Hei kéinte mir definitiv net méi matspillen, do si mir eraus, déi spille wierklech gutt.
Ja, das ist einfach eng Freed och wann so Ech freem mech scheinst also wirklich op Lännermatcher mittlerweile du nee, das
kucks Land si so ja Ech ginn als eng Chance hei Apps zu huelen an alleng dat schon ass fir mech e grosse Suse am Fong alleng fir fir seng Nationun wie eis. Ech war lo kucken ähm, déi lo well lo hin ass fort lo ass jo de Jeff Strasser. Lo kënnt de Jeff.
Also ass en Trainer lo.

Mee ech mengen hie kennt sech gutt aus mam Fussball. Also wéi gesot hie war jo Nationalspiller. Hie war dann och verschidden Ekippen trainiert am Land. An wéi gesot. Fir d'lescht wor e bei Progrès Nidderkuer.
Do virdru wor en awer och Kaiserslautern Trainer. Nee mee ech si gespaant also wéi dat elo wäert ausgoen. Wéi gesot, neie Wand deet ëmmer gutt.

Soe mer mol esou. A eescht gesot, muss ee mol kucken no déi éischt Matcher, wéi dat dat ausgeet. Well wéi gesot, hien huet och weder, ech mengen, jo voilà, hie wäert jo direkt e Qualifikatiounsmatch maachen. Dat heescht, do wäert keen Trainingsmatch sinn, kee Test, keen guer näischt. An dass dat, wat e bëssi komplizéiert ass, wann s de nei erakënns dann. Obwuel, ech weess net, ob mir direkt Qualifikatioun spillen oder, weess de, et si jo ëmmer esou een, zwee Matcher. Jo, jo, ech weess. An dann een ass dann Testmatch.
A well mir jo elo nëmme véier an enger Grupp sinn an anerer si jo zu méi, froen ech, hu mir heiansdo esou

Hëls ders Tick, hëls ders Ticketen.
Ja, ech kucken, wann, wann er, ech weess net, ob se schonn ausverkaaft sinn. Du fënns ëmmer Ticketen.
Ja, ech hoffen. Du, du fënns se ëmmer.
du hues esou vill Connections an de Banken, do muss, do muss een ëmmer eraussprangen. Nee, nee, okay. Mal kucken, also wéi gesot, gespaant an äh, nee, ech mengen, dat wäert scho goen. Dat geet.
Rout Léiwe maachen et. Wann net si, ween dann? Ja, da kafen ech och nächst Joer en neien Wäer et Maillot. net schéin, wa mer Däitschland net op d'EM bréngen? Ja, wa mer dat fäerdeg bréngen, dann all Respekt, ne? Déi sinn net wierklech gutt, ha? Ja, mee dat war Däitschland.
Also, äh, kanns du Lëtzebuerg net mat Däitschland vergläichen, éierlech gesot.
Ech soen net, mir vergläichen, mee wéi oft huet en Underdog Okay, dat ass wierklech net oft. Nee, also Däitschland, Däitschland ass wierklech gutt, da muss ech soen. Ech gleewen drun. Da kriss ëmmer wann Italie spillt, dann hues du eng Chance ze gewannen, mee soss mat déi aner.
D'Italiener packen et dës Kéier. Se mussen, si si mat Israel an enger Grupp, si mussen déi komplett zerstéieren. Vu vir bis hanne. Nee, mee jo. Norwegen ass och an där Grupp, déi si relativ gutt. Ja, Norwegen ass. Oh, déi nerve mech, geh hir lues, Mann. Schäiss ja. Haaland do.

Ok, tip top.
Voilà, dat wär et fir haut gewiescht. Di ja. Back, ech soen der villmools Merci. Ech dir och. A mer gesinn eis da rëm an zwou Woche plus ou moins. Jo, zwou, dräi Woche gesi mer. Tip top. Allez, dir nach e schéinen Owend an.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.